Muifang tlang chu saw chilai ual ben kawng a mi sawn a inhre vek ang a, sawlaia sawn eh sawlai tlang vel zawng zawng saw muifang tlang vek a nia, saw tilaia hmun ah a eng emaw lai bik te saw do dal a lung tlang chu ni ta ni, tah chuan thang zawrh a lo lang a ang kha a ti ti dialogues thui deuh mai lo awm ta ni eh eng nge beidawng em em in a rawn lang a, he tilaiah hei Ka underline lai hi en ula, mi it sik ching, mi ham thatna thik tlat, hrem phu ngawih ngawih te din channa khawvela ni maw kan lo chen le. Ka nu nang zawngin min lainat e, min lainat em em avangin nang tluka ka hlimna zawng nasa an awm lo. Ka pa min khawngaih maw, i fapa lung ngaihna khur chhunga tla pil mek hlimna tur ai chuan enga tan maha i hman theih si loh. Silai chu i duh zawk a maw? A va mak em? Ropui i duh chhan i fapa hian i ropuina chu lungngaih nana ka hman si chuan a va han inchaw be lo ngai em? Chawng hrim i engpawih nge ka sawi ka chunga heti taka lungngaihna i thlen mai le? Chantawk khawrela lungawi thei ngang lo mi i nih hi i khawngaihthlak tehlul nen i rilru chhiat zia leh i hmel that dan chu thil thuhmun reng a lo nih hi. An chhiak a lawh mai dawn che an ni aw. Ka thian tha ber ang mai a, a der a ka bula i khawsa te hi ka hai hleinem, ka mit a del lo a tia. A tumah hmuh lovin ram hnuaia Dodala lung tlangah khanin a rilru tawt tak te kha a han inhri thla ve a ni tih mai ang ka lai kha ngun takin a inchhiar dawn nia aw chuan khang kha long answer atan a pawimawh thin a hnakinah tawpah kan chhawi ang chuanin chawng hrim a. te an lo lang ta ni, khalai hmunah khan Dodara lung tlangah khan an rawn pawh ve ta ni kha tia amah chauha awm lai kha chawng hrimah khan e khai thanga kha i va mal ve i lung a leng a nih ngat mai a rawn ti ni a rawn tifiam a enge a rawn ti el bawk a. Thangzura khan leng lah lo ve, khu a thiang nuam em a, tlang kan chuan a nih hi, a ti a. Kang Lova khan Kang Lova ka chawng hrim a, Hrianpa a kit ti mai ang a kha ni a, chawnga sathang en pah in chawng hrim a maw? Kan rawn chuang chhuak ve a ni mai a keini pawh. Dodala lungtlangah hi chuan Lungleng ngai reng reng lo, lungleng ngai miah lo pawh an lung a leng ngei ngei an ti asin tih ka lai kha question a chhuak ru viau a ni. Lungleng ngai miah lo pawh an lung lenna chu Dodala lungtlang a ni. Hmuifang tlang lovin Dodala lungtlang aw. Khuaia khan Thanga i awmna rei tawh em? Aaa tiru i haw ang u hmiang tia Thangzawra khanin ngawi teh khuaia kei zawng tawngkam tha aa ber awm a lang thinlung khasi hmuh loh lama Kan ril min khei sak duh hial awm. Mi der nen hian kan in thu rual ve thei lo. Min kalsan mai teh u, a ti a. Khuaia khan engti zir nge ni ta Thangai awm dan a dik lo tawp mai. Awm chungah lung nih loh lai nei em ni? a ti a Thangzawra khan. E Khuaia, kan ham thatna tur zawng zawng a min itchhik a, kan chhiatna tura thu vei vir kualtute chungah hian kan lung ni dawn em ni ang? Lalhniangi pa, Lalhniangite pem chhan hi. He phihvawk rimchhe pahnih hi an ni hi, i duh leh huat pui mai rawh, kei zawng line a tlak pawh ka awm loh hi, a tia. Kha mite pahnih a mil loh dana kha a sawi chhuak ta rawng a ni. Khuai a khan ngawi teh, tawng sum kar deuh teh min lo hre palh ange, kei chu i lam atang tlat ka nia, a lo ti a Thangzora khan. Ka thian ka lawm e, mahse Ka nun zawng zawng ruam thim a, khalh lut a min tichhe tu te, mitmei ka venna chhan tur te chu ka hre pha i khaw lo mai. Tia chawng hrima leh kang lova khan rawn hnaih a ni. Kang lova khan e khai enge ni ta khuai a? a lo ti a, khuai an, engmah a ni lo ve, la lungleng kan han chham mai mai a nia tia chawng hrima an tlangval pui maiin ka lunga leng umm in ti a ni. In ti in ti mai hi chu an zahpui awm ngawt mai a tia, ah a nu thai hna e mai te kha a rawn tia a rawn deu sawh leh a ni. Tang zawkah khan kan lunglenna hi mi ham thatna thai bo sak chi leh dawt thu a thu vei vir velna thil a nih loh phawt chuan kei zawng ka zah khauh law a lo ti a. Kang lo van e, mi ham thatna pawt chhe zawnga lunglen te a lo awm thei ngai an ni. Chan zawh loh hmeichhe ngaia mittui nen, hnaptui nena kiu ruai ruai, kiu ruai ruai chauh hi emaw lunglen dan, kiu ruai ruai chauh hi emaw lunglen dan ka lo ti mai asin, tia tha a inchhang lawk chho dawn ta a ni. Thangzawra khan, I ti reng ang chu, nangni ang chawmawlh thei ang maia takna nei lo chuan, Engmah hi in hre rengna a ngai rawh u, ka thin tawt lutuk hian a tuar zawh loh hunah chuan mitthi khaw thleng rawka hnawl liam tur zawng a hai love a ti ta ni. Chawng Hriman, Thanga i thusawi chuan thin a khlei hle mai, i that chhiat chhuan lama hna pawh thawk peih lova hmeichhe pakhat ngaia i awm zun zunna chhan hi min puh i tum a ni maw? Ti ve leh ngat a, Thangzawran, E, nanga tawng tak khan a lawm le thin khei chu. Khawnge thin leh lung khei chhuak khawpin mipa i han che teh ang? a ti a. Chawng hrima kha a ṭhuai la tawp a, chumi chhan tuma kang lova rawn che kha thum dawt khawpin a lo vin bir nawk, a lo bin vir nawk bawk a ni. Laite kha chhenchhiah la, engtin nge a lo sawi sak? kan tih chuan chawng hrima kha a ṭhuai la tawp a ni, kang lova nawn pui a tum a, chu chu a lo bin vir leh nawk bawk a ni. Khuaia khan lo ṭhelh vat a, E, ehe, ehei, engti zing a ni ta, Thanga zah ngai zah ngai, a ti a chawng hrim a leh kang lo va. A va buaipui a, Thang chu ran zawi muangin a chem a phawrh a, E Khuaia nang i awm a, zah ka ngai ang, mahse i thurualpui te kha hawn pui teh, chuti lo zawng tual ral ah mi lu ka la dawn e, ti a, tual ral chu khaw tual. Khuaia khan Thanga, eng i ti ta nge a va mak teh phut ve a ti a, Thangzawla'n a mak lo asin. Lalhniang i ka neih theih loh nan an theih paw tawp an chhuah a, an tum an hlawhtlinna hnu hmanah kan inlawm zui pawh thikin an pem bo theihna zia an ngaihtuah leh a, nun hrehawm ti khawpin min siam a nih hi. Chuti a nih a hnu chuan ka hma ngai ber ni awm takin an khaw sa a, tunah khati khan min check sawlh leh a, ka sat hlum lo van vannei nih kha a ti ta. Check sawlh tih chu min diriam, min deu sawh maw? Khuaia hnenah khan a lungawi lohna thu eng ting nge sawi? Kalaikha pawimawh ta nen Khuaian a lo ni maw? Chuti chu hei an mi pahnih hi zawiin kan hawnpui ange, a punlun zawng leh a lei la zawnga an zual ko loh nan ka lo veng ange, a ti a. Thangzawr khan an duh duh in khawsa rawh se, beiseina ka neih tawh lo avang hian engmah hi ka pawisa zo tawh lo, aa kalpui phawt mai teh ka thin a sat thar leh hma hian, a ti a. Khuaia Khuaia khan a thiante pahnih kha zui ta nen. Hlaite pawh kha pawimawh a, engvangin nge Thangzura khan engmah a pawisak tawh loh, beiseina a neih tawh lo vangin? Beiseina a neih tawh lo vangin eng nge, engtin nge awm, engmah a pawisa zo tawh lo maw? Thangzura'n beidawnna hian mualpho, mualphina tiin a inziak a ka lehkhabuah, mualphona tih tur kha kha. Beidawnna hian mualphona hi lainaah a vuan a lo nih hi le, a a pawi lo, a pawi reng reng lo. Mahse ka khua sak dan hi chu mi dawih zep berte ti awm lek chu a ni. Ka pa min hmangaih chuan i fapa hi zah thlak taka ka tual thih i phal dawn em ni? Pal pawh kha phal a nia. Vawikhat ka dil leh ang che vawikhat chauh. Kan vai ho pawh hi kah tur an awm thuai thuai lo em a ni? Silai hlawh tura ram mut ka van duh em? Mahse ka tha thum zo ta chu ni si hi le. Khawnge mutthilh nan tal in lam chu kan pan leh ange tia kalbo ta ni e. ka tia a chet dan a kha a mual pho thla ka ti a chhan chu ah tlangval pasal tha mi huai sen tan chuan a mual pho thlak reng a kha tia mahni khaw tual mi te maw mahni khua mi te han beih chiam kha chu thil zah thlak tak a ni eh kan ngam zawng te pawh ni se. Kan beidu nih chuan kan hmelma te, an hmelma te, an ral do te kha an bei thin a nih laiin ani chuanin khawtual tlangval te kha khatiang khan an chhuai thal chiam mai kha a nia. A chêt dan ang kha a nihna takah chuan thinrim thlak viau mah se a zah thlak a ni. Chulai tak chu beidawnna hi chuanin mual phona hi laina a lo vuan tlat a nih hi a ti ta nghe nghe a ni. Khalaik kha question ah a chhuak duh viau bawk a. Veidawnna hianin enge laina a vawn tih kha maw? Mual pho na kha a ni ta a ni. I chuan khami chan kha, khami lan kha a lo zo leh ta a, lan hnihna ah Thangzawra te in chhungah an chhungkua in an lo lang leh ta a ni. Thangzawra te in chhung ve leh thung do dala lungtlang atangin Thangzawra te in chhungah Thangzawra nu in zawr te i thawh peih ngang loh pawhin engemaw tal hi i ei peih lawm ni, ti ringawt te chuan i taksa pawhin a tuar dawn alawm. Tia thang zawrah khanin thil a ei peih lo va, hna thawk peih lo bawk a awm mai mai ni. Kan khawtlang ka han thli ringawt pawh hian khua har em a hetia mut do mai hi ka tan chuan a nuam ber a ni, a lo tia. Khawtlang a thlir khan a khua har tlat thin. Khawtlang chu khua leh a vel kha an thlir khan ralhniangin a in an sul hnu chi hrang hrangte kha hmuh tur a awm thin bawk a. tan chuan mut bo daih mai kha a nuam ber a ti a ni. Thangzoranu khan i hlimna tur nia rin zawng an zawn pawhin i thiante an beidawng thlawt a ni tih min han hrilh te khan na ka ti e mai. Zawrte sangha vuak te kha nuam i tih tehlul nen nula tha leh fel tak tak te pawh an tam alawm le khawkhat tlangval hmel tha heti ringawta i han chul mai tur hi chu a runthlak lutuk a ti a khalaih khan. Sangha vuakte kha nuam a ti thin tih lai te kha Kawihlanah a chhuak thei in ka ring a. Chu chu a thian te khan in a hlimna tur nia hriat ang ang kha an zawnpui a, mahse engmah kha a uk chak peih lo va ni. Thangzara khan ka nu nula dang zawng an awm ang chu an tam ngei ang, mahse Lalhniang hi chu pakhat chauh a nia, ka nu ka ka ril zawng a tlam teh na a thil ei ka chak lo a ni, khawnge i han tum phawt ang hmiang a ti a artui. A nu khan a pe nghal a. Thangzura nu khan hei chauh tal hian ei teh a ti a. Thangzura'n ka nu ei a har e mai, enge min pek hi ka ei thei lo, ka ei lo mai zawk nge? A ti ta zel a ni. Thangzura nu khan Zawrte van pawi tak em a ti a, a tap rawi rawi a ni. Thangzura pan a tawk ta e a ti ringawt mai a, ka fapa ka han chan dawn a nih hi chuan a dik thei lo. Eng kan tih chuan ang le? Mama, i nupui man atana silai ka phal lo pawh kha eng danga phal lo mah ka ni hleinem? I hma khua thlira thil ti niin ka lo inhre ve a, mahse nang lah chuan a der pawhin i melh duh tawh si lova. Chuvangin i duh phawt chuan Nalhning i man atan chuan, Pu chhuak lul rawh, a dang a dang ngaihtuah pawh tul lo, i hlimna hi ni kan duh ber. A ti ve ta ni. A pa khan a hmangaih loh vang a ni lova, silai hlut zia hre chianga nakin zela. A Thangzawr atan khan ala hlu zual zawk dawn a hriat avanga Ui khan e, mahse khatiang khan dinhmun a nih tak si avangin umm e a dik dawn lo ve. Hetiang a nih chuan Lalhniangi man atan chuan pu chhuak mai rawh, a dang a dang ngaihtuah pawh a tul lo, vai zu runna a Ahh, silai neih theih mawlh kha thang zawrah khan a lung kham a, chutiang pawh chu tul tawh lo, a dang a dang pawh ngai chuang lo. Hetiang teh hre pawh awm ai chuan Lalhniang Ema lah chuan i hmang dawn nia a ti ta ni. Thang zawrah kha rawn in beng kang nghal a, ka pa eng thu ngei sawi, vawi khat chauh ka han dil leh ang che ka lo ti asin. Chuti phal ngat zawngin dam chhan tur ka nei leh ta nih chu ka va lawm em? tia Kalaite pawh kha chhinchhiah ula nakinah essay type atan a pawimawh thei ang a. Thangzura nu khan chuti nih phawt zawngin i chak chhuah leh ve leh neih bawi panin i kal vang vang dawn nia, hlimna tel lo chuan hauchakna leh ropuina te zawng hnawm hne tluk chauh mai a ni e, eng pawh ni se i theih ang ang han ei phawt teh a tia Thangzura khan harsati takin thil kha a ei ta a ni, amah in tih chak tum khan khalai dialogue te pawh kha pawimawh em em, hlimna tel lo hian hauchakna leh ropuina te hi eng tluk chauh nge nih, hlimna tel lovin. Hnawm hnet tluk chauh a tih kha eng e ni, hausak nge leh ropui na teh maw? Chu bakah khalai kha rawn la chhuakin hei tu sawi nge eng vanga sawi nge tih ang chi long answer a pawimawh thei a tawh pah chu mi chhan dan tur chu kan sawi ang. Hla ti khan eh thang zawra manah khan silai an phal dawn tan a, a thawnthu kal danah kha a rawn in her danglam dawn ni te pawhin a lang a. Chuan an ni chhung kha puan zar an khar nghan leh a, lan thumna ah kang lova te luh ka puiah kang lova leh chawng hrima an lo lang ve leh thung a ni. Kang lova khan Chawnga enge chanchin ni ta i remruat ang chuan thil i kalpui thei em? ti a, Chawnga'n thei teh reng e, hetia a pa in silai a phal leh ta nih si chuan chu an boruak zawng zawng kha kha mite pahnih khan an lo thli thlai ve reng a, an in neih dawn a, aah silai ngiat tlat tur in an ti phawt a, Chawnghrima khan an ngiat ta tlat a, fel ta lo va ni, chumi hnuah an in thlah mai an ring a, an in thlah mai si lova an in lawm zui zel a, Tha dawnin an hre lo va, pem tir an tum leh a, an duang takin an pem tir leh ta a ni. Chuan an lawm viau tawh hnuah khan silai khan phal leh ta tlat mai a, ninneih khamtu bera kha chu chu an hre ve leh zel a ni. Tah chuan a ruahmanna dang an lo siam leh ta a nih chu. Hetia a pa in silai a phal leh ta a nih si chuan an inneih khamtu ber kham chu thulh tir maw, an inneih thulh tirtu ber kha, An su thla dawn tihna a nia, a fel dawn ta. Thangzawra silai nena inputsuah leh theih hma hi chuhin ka pu te ka va be beng var ta vat a. Lalhniangin pasal nei tawh anga a awiawm thei ang bera thu ti thang turin kan bei mek a ni. Kan lei chin tu emaw ber chu chutiang thu keng chuan an rawn thang mek ta ve ang, thawm kan hre thuaiin ka ring e, ti ta a ni. Lalhniangin pasal nei tawh anga. Thu tham tir kha an an plan leh ta a ni, an ruahman leh ta a ni. Kan hriat tur chu khatih lai khan inbiak pawh na a tha lo va, eng eng chanchinah kha an inhre lo va ni. Hriat tur chuan va kal nal nal angai, chumi an va kal hma ngei, thang zawn a neih bawih khua va thlen hma ngei a, dawt rawn sawi tur khan ruahmanna an siam a nih chu. Kang lo van, a that nasat chu Muifang tlang hming thang chunga lei bar chawt khawpa min han paih kha theihnghilh har ka ti a ni. Hmuifang tlang a tihna chhan kha an sawi tawh kha, hmuifang tlang lian pui a awm a, chuta hmun pakhat chu Dodala lungtlang a ni. Dodala lungtlangah khan Bina theh phar nasa mai a, hmuifang tlang hming thang chunga lei bar chawt khawpa min paih kha theihnghilh har ka ti a ni. Thubuaia kan la lo te kha kan hlauh vangah a lo ngai a nih chuan a chak lo teh ang chu ar talh dan zi khat chauh awm hlei nem tia Vaupung kha a tina ve hle a ni. Chawngan taka Pawl tlak lamah hi chuan vai run pawh an ti tawh dawn a ni awm e. Pawl tlak chu December thla a nia. Tah chuan vai te pawh an run tawh dawn a ni awm e. Chumi hma pawh chu ni thei ang. Chhak lam khua te pawh an inpuahchah hle tawhin an sawi a, chutiang a nih phei chuan chet vat vat a tum ngei ngei ang a tia chawng thang zawrh a. chet tum dan vela kha an rin dan ang chuia nikang lo vakhan lehnghal phei chuan a vannei avang phiang senin aah thang that a la fo va ka theih tak emaw te a ti mai mai hmeichhe faiin umm chuti taka min han in dul in khum ni a la chawh ngawt dawn alawm tia chuang an kan la hria ang chu nui hnu hnung zawk zawng kan la awm che kang tu rawh i kal ve phawt teh ang tih tur tha fe ka nei ania a ti a an kal bo ta a. Puanzar a inkhar a, a ram hnuai kawngah thang zawra silai nen a rawn lang ve leh ta thung a ni. Chuan kha dialogue sei tak mai kha a awm leh a, in chhiar vek nga ka chuan ka chhiar ve vek lovang. Heti lai khan neih thil leh rosum mi zawnga neitu rilru put dan a zir a, hlu a hlu lo mai a lo nih vek mai hi. Beidawng taka ka rum lai kha chuan nun hi a hlutna reng reng a awm lo a nih kha, tunah lem dam thlahlel ngawih ngawih in Ka awm leh ta sia, mahni lawka thih pawh hnial lo thang zawra tho khan tui ti takin vai bel ka zu leh ta nia, ka thil huat ber pawh duat takin ka chul leh ta hliau hliau sia, a tia. A chawl hahdama vai bel zu pahin a silai kha a chul hliau hliau a ni. Ka ral khan thu dik deuh, thu ril deuh mai a rawn sawi a, neih thil leh ro sum te kha a neih thil leh a ro sum kha avanga hlu a hlu lo va ni lo. Silai kha a tah pawh khan a hlu viau va, min silai sawm lo nei ta se, chumi tan chuan a hlu nep ang kha tah khan maw, a silai a lam khan lovin rilru zawk kha a ni. Beidawnga rum laiin nun pawh hlutna a hre lo thih daih kha pawia ti lo. Mahse, chu nunna vek chu ka tia hma bak neia inhriat lai kha chuan a boral mai a hlau a, thih kha a hlau ngawih ngawih a ni. Tin, a hma en pawh a en peih loh, silai vek a kha duat deuhin a chul hi a chul hliau hliau va. Tin, Tui ti lo teuh mai a vaibel a zuk te pawh kha a tui leh ta vek mai ni. Chuvang chuan nih thil leh ro sum te hi a neitu rilru put hmang a zir mai mai hi lo ni tih kha a rawn sawi chhuak a, nakinah long answer atan a pawimawh thei ang. Sawtah pawh neih thil leh ro sum hi eng tia hlu a hlu lo nge a neitu rilru put hmang a zirin a si kha maw? Chuan khatia amah chauh a rawn lan lai khan khualzin kha an rawn lang ta a ni. Thangzawr khan han hah chawl ve teh reng u kei zawng, keimah maiin ka nia, khua pawh a har a, han titi khaw titi khaw chan pui tur ka duh teh asin, khawi khua nge in pan nang ni tih titi khaw chan pui tur tih chu han titi pui tur tih na a ni mai. Khualzin pahnihna zawk khan neih bawi khua kan nia, Bengkhuaia khua Sailam lamah laina kana zin tur kan ni e. ti a, neih bawi tih khan a rilru a verh hle dawn a ni. Bengkuaia kua Sailam lamah laina pan laina kana zin tur kan ni e. Kan tum dan chuan kan ban phak hla per khua kan riak mai ang chu kan ti a, Lalchhunga khua kan ban hman em? Eh, kan ban hman anglem aw kan lo ti deuh rilru ni, ti a khualzin ho khanin eh, a nihna tak sawi bawl bawl khan duh lo va, an tuma chu Lalchhunga te khua rawn kal khan tum a mahse, Bengkuaia khua Sailam lamah kal kan tum an ti daih a ni. Thangzur an kha tiang an hriat khan ban hman lutuk e, tlangval ngal tha chak tan chuan a va purh awm hran love, keia pawh hilal chhunga khu atanga lo kal chu ka ni lawm tia mah hriat tham chauh khan Neihbawi khua an nih hrim zawngin neih lal chhunga khu atanga lo kal chu ka ni lawm tih kha mikhual te khan an hre lova amah hriat tham chauh in a sawi a ni. Neihbawi khua an nih chuan lal hniang hi chanchin an hre phawt ang maw le, zawt ta rawih mai la Mi pawi sawi kan nih em lovang chu eng nge kan hlauh thawn lem ang le, an khaw hlui a mi ka ni alawm le, thian teh u, neihbawi a awmin nih zawngin kan khua atanga tun pawl tlak a lo pem te kha in hre ngei ang maw, an dam lai te a ni hlawm tak maw? ti a zawt ta rawih mai, khualzin pakhatna khanin Pu Rautin aia te chhung I ti a ni ngei ang maw? An ni kha Lal chhunga khu atanga lo pem a ni tak asin. An dam lai zawng a ni awm kha maw? An pu te an va belh tur an thei lo deuh reng mai hlawm a. Tunah zawng an pang a dam tlang a ni ang a, a tu leh fa leh Laina te ko khawmin a pu pawhin vawk a talh dawn kha maw? An ti kual vel a ni. Thangzawra'n inhriat zawng lo nih chuan tihzia e, an nula Lalhniangi kha kan kawm kan khaw tlang chuan kan ui teh asin. Nula hmeltha pakhatin A rawn belh cheu a ni phawt awm a, in van nei teh e, ani kha a dam em? tia Kualzin pahnihin a in, An dam tlang zawng a nih kha, tia an inkawm chho zel a ni. Thangzura khan, Khaw nge, titi tui lai mah ni se, zun ram kan thir lawk nge? tia kal kiang ta a ni. Ka tih lai tak khan Kualzin pahnih na zawk khan ngawi teh. He tlangval hi chawng hrim atin an sawi Thangzura chu ni ngat mai, Thingsei khua thleng khir lo pawhin kan tih tur hi kan ti fel vek thei ang, tia a rilru chak deuh, a lo fing deuh bik a ni. Kualzin pahnihna pakhatna tih tur aniang an chhut sual aniang a ngaihven viau dana a nih duh hmel tlat hriat chhuah mai dan zawng a awm ang khawnge kan chhim pu dawi ange ti ani chuan thang zawrah kha a rawn kir leh a a inthiar kha ngawi teh thiana thing sei chuan in chan nasa ngawt mai tak e in nula hmel tha lal hniang it lah chu kan lo pu sum tel ani ber mai a mahse an khaw hlui zawng a ngai veng ang aniang. An khawlam chanchin hria awm deuha a rin te hi a beng var thei hle an ti a, hei nang pawh Thengsei tui liak i nih chuan Thengsei khuai nih chuan tih na maw? Han sawi, a han sawi leh anga tunge ni? A han ti ngei dawn a, engtin nge maw kan chhan dawn le? a ti a, an dawi kual vel a ni. Thangzara khan, E Laltei chuan kan khawlam a lo ngaihven chu, A ti lawm awm a nih chu thang zawh rak a nia, in han sawi teh, in han sawi teh teh, in han sawi teh poh a nih pawhin min la hre ngei ang chu, kan khawtlangin kan ui hle a nih tih pawh in han hrilh dawn nia, han inzawt ta mai mai la, a la nula ve reng em aw le? ti a khualzin khan. Thang zawh rah maw i nih a, lo nih tak chu ral hniang i, maw pasal nei tawh e, tun fa vangah khan kan lal upa fapa pathlawi nen an innei alawm, a pasal te an nei nung bawk a, an hlim hle, an hlim hle kha maw, Pem thar mahni se khaw khat nu zawh awm a ni der mai le, tian bum ta cheih mai ni. Khangte pawh khat uluk takin chhinchhiah ang che u. Aaa, tunge pasala nei a an a nei an tih kha lal upa fapa ta thlawi maw? Chuan tikhan aaa Thangzawra khan Pasal a nei tawh maw? Infiamthu ni em? Infiamthu hauh lo maw? tia khualzin in nei tawh e. An ti ropui hle nghe nghe sin. Kan khua a in leh chuan ropui ber pawl a ni ang te khan a ti ta deuh deuh a, Thangzawlan a van pawi ve aw tia thu hnawk a, kun reng chungin a ngawi ta vang vang mai a khualzin pahnih khan kan pahnih na khan kan hmanhmawh deuh a, kan kal zel ta nge tia zawi tein tihian an khaw lam pan a kal awm in a han awm phawt ila kalsan ila a hmuh phak lovah kan pilsan daih dawn nia, keini khaw lam zawng a rawn pan zel duh tawh mawle king ka ring a tia an kalsan ta a ni. Tichuan khami te tan pawh khan kal thui ngai lovin let leh thei dawn ta a ni. Tah chuan Thangzawra khanin hrehawm ti em emin hun a hmang leh ta a, hetah phek leh lamah khan hmeichhe rinawmna hi thi leh dar zawng zawng ai pawhin a hlu maw ka lo ti thin a, mahse fur vawi khat pawhin a a tleuh fai zawh tawk lek a tawi lo nih si hi te kha ti ta a ni. Thang Lalhniai kha a rinawm lo hle khan a ngai a, chhum chunga leng ni awm hiala ka ngaih tuahna vak vel pawhin thlan thim lam a hawi leh ta. Beiseina atangin beidawna ka chhar chhuak a, khangte pawh kha a pawimawh hle a. Nun hi pangpar emaw ni dawn ka tih hnuah hnam tur mai a ni tih ka hmu chhuak leh si nih hi, a vana em Lalhniang, a vana tehlul em? a tia a kir leh ta nen khaw lamah khan Nun hi pangpar nun hi mawi tak emaw ka tih hnuah hnam tur chu ah tur chi khat a ni an ti a, mahse tur ang em em in a thawk na lo va, mahse pangpar te ka chu a mawi a ni. Hnam tur chu mawina a nei lo, in bula awm ah pawh kan duh lem lo kha tiang chi kha a ni aw awmzia chu nun hi mawi tak tha tak emaw tih lai in rin ang a lo nih loh hi a lo ten awm a lo hnawk a nih hi aw. Tichuan, khami Lana kha a zo leh ta a ni. Lan thu chan thumna kha vawiin chu zawh lo lawk an tum ang. Thangzawra te inchhung Thangzawra nu leh pa an lo lang ta a ni. Thangzawra pa khanin Thangzawra khan a lo rawn fin lova, a chanchin pawh an hre lo. Buh te kha lo fai am deuh vang che, a te kha kha chhinchhiah ve ta mai mai ula, Nupui nei ka ti, mo nei turah an inngai a ni. Chumi mo nei tur chuan Thangzawra pain buh fai a awm rawh a ti. A chhan chu mo an neih dawnah khan zu bilh tam a ngai dawn a, chuan ei in te pawh siam a ngai ve thut thei a, chuta tan chuan buh kha ta fai a awm rawh a ti. Tunlai anga vai bu ni lova an buh ei chawp kha eh pho ro a den zel a ngai, chutianga den tura chu pho ro tura chu an ti fai thin a, kha kha buh fai am ang che. Tifai tam ang che, pho ro tam ang che, tih na a ni. Chuan Thangzawra nu ve thung khanin, Zupui pawh kan bilh uar deuh chu nia tih ka lai kha chhin chiah leh u la. Thangzawra pa khan buh fai âwm turin a ti a, mo nei tura inbuat chheih dan chu. Thangzawra nu chuanin, Zu a bilh uar. Ni dang aia tamin zu a bilh. Thangzawra pain, Nangmah mai chuan engkim han sawi fel nghal mai chi a ni dawn lo va, in thu a tluang ta a ni le, ngaih ngam taka an awm theihna a ni, Pu te hnenah pawh silai chu i han hnutchhiah mai dawn nia, Kan tih kha, thil kal hmang chu a hre ve em ang chu a ti a ni. Amahin a lo han sawi fel vek emaw, a lo han sawi buai ang emaw tih kha an hlau ve tho a ni. Mahse, Thangzara pa khanin chiang takin thil chu ka hrilh kha. An ngaihṭhatna turin duh leh silai chu rawn hawn tawh lovin a pute'n haihnah khan hnutchhiah se la. Naupang chhiani tawh lova thil kalhmang chu hre ve tawh ang a ti a. Thangzoranu-in, Khatia mana silaiin han ngiat tlat mai kha fuih rutu an awm ni awmin an sawi ruk ka hria sin. Tih tak takah chuan Laltei pa pawhin a fate tan, a fatena iai lo hrim chu ngawl tawt luh lul tihna, chhuah tlat a tum lem lo ni awm tak pawhin an sawi a, tia Thangzora pan sawi ruk zawng a awm alawm. A pawi zo ta nih ber hi an hriat leh lova menah chawng hrimate hi chuan kan hma hi an ngai lo hrim hrim alawm. Mahse lei a thu hmu hnu, thu thu mu hnu a ni a, nang nena kan inneih lai thil atanga intho chho vel tawh khan i sin kan inkar, hemi kan chhungkaw inkar hi a ti. Thangzawra nu khan, Enge kan inneih thil, kan inneih lai thil chu? ti a Thangzawran, I hre ve thiam mai thin lo vem ni, Chawnghrima pa te chu i inleng, i hnar tak kha a ni lo ngaihtuah ve la, a ti a. Chawng, Thangzawra. Nu kha Lal hniangi pa khan an nulat tlangval laiin nupui atan a lo va dil ve tawh, palai te a lo va til ve, tir ve tawh tihna a ni kha. E, chutiang chen chenah rilru chhia pu duh lo vang, chutiang vang an lo vang, tia Thangzawra pain a an pu duh a, an chuti rilru avanga hetia buai, buai loh lohna tura buai kan nih hi Thangzawra nun a va mak dawn ve aw, tia Thangzawr a pan. Ni ngawt reng ang tui bawh hnu a ruh theih tawh lo an ti si a, a pawi vawng vawng a nih tak ber hi. A tirah pawh khan engtia han phal lo tlat nge maw aah ka nih ni aw mahse le an va inrem chek ang, a inrem thei turah beisei ang tia Thangzawr a nu khan tunlai zawng aah thawhnawp ang chauh ka nia, chu chu hlau thawng tih na thawhnawp chu ka hlau thawng lutuk, ka rilru a hlauh thawnna riak reng mai, Bawia hi a va hlawh chham dawn a ni ang te pawh a nih. A va hlawhchham dawn a nih vang a nih te pawh ka hring rum rum mai, a ti a. Thangzawra pan, Sawt na awm miah lo vai, rilru ti hah duh suh, mihring kan nih chhung chuan eng pawh tawk thei kan ni a, ti a. Thangzawra kha kha tih lai khan a rawn lut ta a ni. Lungawi lo zet khan, Kha u, in si lai, Lalhniang imanah pawh kal thei hlei lo, a ti a. Lawmchar thleng rawkin si lai a rawn khawh lut ta a ni, pawn atang khan. Thangzura nu khan, E buia, engtizia nge ni ta? a lo ti a. Thangzura'n, Engtizia mah a ni lo. Hum! a ti a, a chau lutuk pu chhuat a, a rawn tlu rawk a, a nuin a bawih sawm nghal a. Thangzura pan, Enge thu ni ta? Silai leh zel pawh an lo pawm duh tawh lo tihna a mi? a ti a. Thangzura'n, Pawm duh teh lul e, an ngen ngawih ngawih a lo awm.

Tah chuan Laltei pasal neih thu an hrilh. Chuan a hma a a ni khat chaw hma vel lek kal kha a haw lamah chuan zan hnih rawn riak ta in ka hria tih kal hlet hlet a lo a ni. Thang zawrh a nun, E tam lak ah i lo chau hlum lo chauh nih chu tam lak tih chu ram hnuai ram hnuai Ahh ah i lo tlu hlum lo chauh a nih chu tihna a ni. Thangzawra pan sawi tur a va vang ta ve aw, chuti tak mai ka fapa a han van duai chu a va han mak em, ngawi teh neih bawi khual in an sawi i ti a mi kha, ti a ni zawt chiang a Thangzawra nun. Ni e, khuang bung dai a ti a nih kha. A tute teh lul chu nge maw ni han ni dawn le a ti a thang zawra pan. Chuti mai a nih phei chuan ka awih miah lo mai. Khualzin satliah dawt sawi mai mai chiang hi an awm a, ka rilru a hmin lo ka awih tak tak lo. Paul han tla te te ila keimah ngei ka va thawk chhuak nge a ti a. Tichuan kha Milan kha a zo leh ta ni. Kha michin kha chan thumna a ni a, ngaktukah chanlin atangin kan chhun zawm anga engpawh ni se kan zir chinah kha uluk takin rawn zir ang zo ka tih kha aw. Chuan lan tin atang khan a tlem berah khuaisawn panga tal in la chhuak ang a, tawpah lawng an sar tur te kan sawi zui ang. Kan zir chin chin a kha chiang tak in zir ang chu. I drama leh rapid reader chawngmawi leh hrang chhuan ang kha kan zirlai pawn ka sawi kha. Heng te hi a hnua revise leh naah hian uluk taka zu en leh hi har thin a, chuvangin kan zirlai khan uluk leh zual bik tur a ni tih lai kha kan in remind leh. Aw Friday ah. Homework submit tur naktuk ah kan sawi chiang ang. Veng tan chuan duh tawk leh phawt ang le.